Naf fejn hi din festa.
Birkirkara Santa Lena. Kemm jinstemaw, kif ser tint espert. U inti jogħġbok il-lob tan-nar jew idejħek?
Ovvjament, trid ngħid li joġobni, anke kif joġobni, ma hemm marti kbira għal kemm Hawn nies li deqhom ftit in-nar. Eh, fil-fatt faċċa dal-video wara. Kultant dejjem jitfaċċa xi ħadd illi jisu ma japprezzax daqshekk da. U aħna ma ħallhomx b'xej, eh? Ara dal-komment ovvjament
Kari u l-kuruturi. Il-kulħadd meta persuna waħda qiegħda tgerger. U allura. Allura. Aħna ma nistgħux inħallu affarijiet bħal daw jordu hemm. Aħna rridu nuruhom li jeżistu nies li jħobbu n-nar u jħobbu l-festi. Turisti.
Eżatt. U jiena fejn nidħol festa ħalli fidi għax hemm inkun. Eh. Ħammur inkellem erba' turisti li ħatara kif jabqa' jekk jgħixu għaw aħjar minn turisti, mur għara sissi. Sa tiżieġi. Sa sejhom, għalhom, you will live here. You live here for this week. Ninsabu għawdex ir-rabat Illum il-15 ta' wissu waħda mill-iktar ġrat li hemm festi fihek mhux l-aktar.

U hekk orejnikom ukoll xi nies barranin li jogħġbuhom il-festi, anzi jiġu għall-festi wkoll. Meta tikkummentaw fuq is-social media tiġġeneralizzawx, m'għandhomx għalfejn jeħlu l-Indjani bil-curry kollu tajjeb ħabba persuna waħda, moħħkom hemm. U ħa nsellmu lil dan, tant Malti. Xiex? Iż-żoblu għal lezzjoni oħra. Ejja dak sponsor.
Hello, hawn, hawn Jennifer, hawn Liam jiena żoblu. Yeah, love you hi, dejjem inħobbok jien. Issa smani, aqbad dik ta' denkċel li kissirna hawn issa fejn il-baħar. U ħroġ għal barra, tajjeb? Xempilt? Il-bank refjus. Qasam fin huma jien għasib wara kien ħanċempillhom u tagħmilx eżatt qudiemna x'ħaq. Niġi għalik. All right, tfaħħan ta' qudiemna ħalli ma jindunax. Ħanaqta xi għaffil minn. Ciao. Ah, ta' nibdew sew. Mela jien għallum ħanorikom kif tista' tipparkja l-karozza meta ma jkollokx il-sensors. Tajjeb, ħanorikom. Mela għandek dal-lajn qudiem tal-winter screen hawn. Sewwa, illa dak trid ġibu l-linja bleżat ma taħt il-bumper tal-karozza ta' qudiemek. Ġifri hemmhekk bewet u ieħor tħalli eżatt 1 meter kollha l-istess il-karozzi. Issa mbagħad oħra għax hawn il-paċoċċi fit-triq tajjeb hawn kbar. Meta tiġi biex tipparkja ma tridx tħalli daqshekk 'il bogħod mill-bankin għax jgħajruk in-nies. Mela allura x'irridu nagħmlu? Rridu nġibu l-linja ta' taħt tal-mera bid-dritt ma fejn ħakkuha tipparkja. U hemmhekk ikun baqgħalek bl-eżatt 30 ċentimetru. U dik kienet il-lezzjoni tal-lum nispera li tallimtu xi ħaġa, jekk kont titgħallmu l-karozzi u intom nisa x'jiena nisa biss nagħallem tistgħu ċċempluli fuq daż-żublu garax tajjeb tinċas. Aw, Jennifer, x'qed trid? Qiegħed ħaqqal ma' Doff Filming, tibqa' ċempel lei! I love you! X'inhu? Hemm il-ward ħdejk, ħajħarkek. Ħajħarra ħabba ħabba ħabba ndek ċer li ħriġt. Ma ma ma nafix serdin, wrong number, wrong number, ciao Jennifer, love you.
Ma nistax nifhem din l-imħabba kollha li għandu Jennifer, eh, jina.
Nifhem mhux imħabba kbira ta' għada. Ċaw, sinjuri, ċaw għalikom.